Сослан ӕмӕ гумаг лӕг Нарты Сослан иу бон цуан ацыд. Иу ран иу тӕрхъус амардта, ӕндӕр ницӕуыл сӕмбӕлди. Тӕрхъусы бастыгъта, суӕнгтӕ йӕ кодта, йӕ игӕртӕ йын уӕхстыл бакодта ӕмӕ сӕ сфизонӕг кодта. Йе ннӕуӕнгтӕ та йын йӕ цармы мидӕг атыхта, Физонӕг куы сфыхтис, уӕд Хуыцау ӕгас загъта. Уый куы загъта, уӕд тӕрхъус фестади ӕмӕ алыгъди. Йӕ къухтӕ ныццагъта Сослан, айхуызӕн диссаг ма уыдзӕни, тӕрхъус амардтон, суӕнгтӕ йӕ кодтон, йӕ ӕгӕртӕ йын сфизонӕг кодтон, ныруагъа фӕлидзы. Тӕрхъусӕн фӕстӕмӕ дзуры, Уый ӕппындӕр диссаг нӕу, диссӕгтӕ гуымы фцӕгӕнӕтте сты. Уымӕй диссагдӕр цы у, уый куы нӕ фенон, уӕд гӕнӕн нӕй, загъта Сослан йӕхицӕн, ӕмӕ сӕхимӕ рцыди. Хӕссынӕн рӕуӕг, хӕрынӕн адджын ахӕм хӕринӕгтӕ скӕнын кодта йӕхицӕн, фӕндагмӕ, сбадтис йӕ бӕхыл ӕмӕ араст ис Гуымы бӕстӕм. Ахызти Сослан авд ӕфцӕгыл. Ӕстӕм ӕфцӕг Гуымы фцӕг. Гуымы фцӕгмӕ куы схӕццӕ ис, уӕд дзы ссардта саджы фӕд. Саджы фӕдыл цӕуын байдыдта ӕмӕ иу ӕрдузы баййӕфта иу саг. Саг уыйбӕрц рӕсугъд уыди, ӕмӕ йӕ Сосланы цӕст фехсын нӕ уарзта. Йӕхиуыл куы базмӕлын кодта саг, уӕд-иу йӕ хъуын алы взагӕй суасыди. Сослан йӕ фӕдыл хъуызын байдыдта къуыппӕй-къуыпмӕ, халӕй-халмӕ, ӕхсбӕрцмӕ йӕм бахӕццӕ ис. Йӕ ныр фехсон куыд загъта, афтӕ фӕтыхсид фӕцыд. Сослан фӕкасти ӕмӕ дӕлӕ саг фӕтулы. Сослан йӕ хъӕлӕсӕдзаг фӕхъӕр кодта: Чи куыдз, чи хӕрӕг, мӕ саджы мын чи фехста! Дзуапп дӕттӕг ын нӕй. Саджы тугвӕдыл ныццыди коммӕ, кӕсы, ӕмӕ комы дынджыр мӕсыджы йас лӕг саджы мард йӕ разы. — Мӕ саджы мын дӕ амардтай? — дзуры лӕгмӕ Сослан. — Ай-гьай, ӕз ӕй амардтон, дзуапп ын радта уый дӕр. Сослан схъӕлны хӕстӕл схӕцыди. Саг мӕн уыди, ӕмӕ мын ӕй цӕмӕн амардтай, ӕмӕ кӕд дӕу уыди, уӕд ӕй цӕуын ӕхстай, загъта лӕг. Ӕз дӕр цуанон ӕмӕ ды дӕр. Бӕстӕй мӕ бӕстӕ куы у Гуымы ком, уӕд мыл цы хъӕртӕ кӕныс? Ӕмӕ ды кӕцон дӕ? фӕрсы йӕ Сослан. Ӕз дӕн гуымаг лӕг, ды та чи дӕ, кӕцон дӕ? Ӕз дӕн нӕртон лӕг Сослан. Нӕртон лӕг? загъта гуымаг лӕг. Уӕдӕ нын саг Хуыцау иумӕ радта, рацу-ма йӕ бастигъӕм. Уӕд сӕ дыууӕ дӕр ӕрсабыр сты. Саг бастыгътой, йӕ кард дытты гумаг лӕг Сосланмӕ ӕмӕ йын зӕгъы: «Байуар нӕртон лӕг, куыд фӕуарыс, афтӕ». Саг маргӕ дӕ кодтай, загъта Сослан, ӕмӕ йӕ уаргӕ дӕр ды бакӕн. Уӕд гумаг лӕг саджы мард ӕртӕ хайы скодта. Сослан ӕм кӕсы ӕмӕ йӕхинымӕр зӕгъы: иу хай дзы мӕн уыдзӕни, дыккаг йӕхи, фӕлӕ ӕртыккаг хай дӕр, ӕвӕццӕгӕн, йӕхицӕн исы, ӕмӕ уӕд мӕ мӕлӕт хуыздӕр уыдзӕни, уый исты куы ахӕсса мӕнӕй уӕлдай. Хӕйттӕгонд квӕсигумаг лӕггад дзуры Сосланмӕ. Нӕртоллаг Сослан, хӕйттӕй дын бар. Нӕ, мӕ хур, саджы дӕ амардтай, загъта Сослан, ӕмӕ раздӕр ды хъуамӕ сисай хай. Гумаг лӕг ӕрӕвнӕлдта иу хай систа ӕмӕ загъта. Сослан, ай дын дӕхи хай. Ды как хай систа ӕмӕ та загъта. Ды куыд дард бӕстаг, Афтӕ дын ӕй, мӕ кӕрдих, ӕртыккаг хай та мӕхи. Стӕй физонджытӕ скодтой мӕ сӕхи хорз федтой. Хӕрд куы фесты, уӕд бафснайдтой сӕ хӕйттӕ ӕмӕ сӕуынӕввонг сысты. Сослан гумаг лӕгӕн йӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди ӕмӕ загъта Сосланӕн. — Нӕртон лӕг, Ай дын кӕнӕ мӕ кард, кӕнӕ мӕ бӕх, кӕнӕ мӕ сагъадахъ. Бар дӕ ис лӕвар дын кӕнын ӕмӕ йӕ мӕ номы фӕхӕсс нарты бӕстӕм. Сослан ницы бакуымдта, арфӕ ракодта гумаг лӕгӕн, уӕд кӕрӕдзимӕ сӕ къухтӕ радтой, хӕрзбон загътой ӕмӕ сӕ бӕхтыл сбадтысты. Ацыдысты гумаг лӕг гуымырдӕм, Сослан нарты рдӕм. Иудзӕвгар куы ауад Сослан, уӕд йӕхи мидӕгах хъуыды кодта ӕмӕ загъта: Ай куы дын амондтӕн, лӕг мын лӕвар куы кодта, уӕд ӕй цӕуыннӕ бакуымдтон, куыд зӕгъдзынӕн Нарты бӕсты? Цӕй ӕмӕ йӕм фӕстӕмӕ аздӕхон. Йӕ бӕх фӕстӕмӕ фездӕхта, фӕсур гумаг лӕджы ӕмӕ йӕм хъӕр кӕны: «Фӕлӕуу-ма, гумаг лӕг, ныхасӕн мӕ хъӕуыс!» Уымаг лӕг дӕр фӕстӕмӕ фездӕхта йӕ бӕх, ӕмӕ та баиу сты, саккӕм бастыгътой уыцы ран. — Цы кӕныс, нӕртон лӕг? — фӕрсы йӕ гуымаг лӕг. — Цымӕ дӕ ферох ис? — Мах ахӕм адӕм стӕм, — загъта Сослан, — ӕмӕ нын кад ӕмӕ радӕй лӕвар куы чындӕуа, уӕд ӕй нӕ фӕкомӕм, стӕй нӕм уый фӕстӕ фӕсмон ӕрцӕуы. Уӕдӕ мах та ахӕм адӕм стӕм. ӕмӕ кад ӕмӕ радӕй лӕвар куы фӕкӕнӕм ӕмӕ нын ӕй куы нӕ фӕисынц, уӕд ӕви фӕстӕ нал фӕдӕттӕм. Дыууӕ лӕгӕн дзырд дзырды фӕдыл ацыди ӕмӕ сын хылмӕ асайдта. Разӕй фӕхӕцыдысты фӕттӕй, ничи сӕ никӕмӕн ницы кодта. Стӕй Сослан йӕ цирхъ фелвӕста, гумаг лӕг йӕ кард, ӕмӕ райдыдтой цӕфтӕ кӕнын кӕрӕдзи, ӕстдӕс цӕфы сӕ иу фӕкодта, ӕстдӕс цӕфы се ннӕ. Куы бафӕлладысты, ӕмӕ сӕ бон куынӕуал уыди, уӕд сӕ иу фӕндагӕн иуырдӕм ахаудис иннӕйы ӕндӕрдӕм. Бон дӕр ӕризӕрис, сӕ улӕфт дӕр ӕрцыди мӕ загътой: Ацӕуын-уал нӕ хӕдзӕрттӕм нӕ цӕфтӕ-уал сдзӕбӕх кӕнӕм, ӕмӕ та афӕдзы бонмӕ хӕцырӕммӕ ӕрцӕуӕм. Уым уыди стыр бӕлӕстӕ ӕмӕ уыцы бӕлӕсты снысан кодтой. Стӕй сӕ бӕхтыл сбадтысты тыхӕмхасӕнтӕй ӕмӕ фӕйнӕрдӕм ацыдысты. Сослан Нарты бӕстӕмӕ цыди, гумаг лӕгтӕ гоммӕ афардӕг ис. Хъӕдгоммӕ гӕсджытӕ баххуырстой сӕхицӕн, ӕмӕ сӕ дыууӕ дӕр сдзӕбӕх сты. Сафа-зы бонмӕ та сӕ дыууӕ дӕр уыцы ранмӕ рцыдысты. Сослан гомаг лӕджы куы ауыдта, уӕд ӕй фатӕй ӕхсын байдыдта. Гомаг лӕгӕн бацыд ӕмӕ йӕм дзуры: «Бомбауай, нӕртон лӕг, кӕрӕдзийӕ туг куы нӕ дарӕм, уӕд цӕуыл марӕм кӕрӕдзи?» Сӕгӕрстӕ аппӕрстой фӕйнӕрдӕм ӕмӕ кӕрӕдзийы къухтыл ныххӕцыдысты, кӕрӕдзи ӕфсджытыл ныттыхстысты. Иу хатт ӕм бафидыдтам, уӕд хъуамӕ мӕ хӕдзар фенай, загъта гумаглаг Сосланӕн. Бӕхтыл сбадтысты мӕ араст сты Гуымыхъӕумӕ. Хорз ӕй суазӕг кодта гумаглаг Сосланы, иннӕ бон ӕй иннӕ бонмӕ йӕ фынгӕй сыстын не суагъта. Иннӕбон куы рцыди, уӕд Сослан сфӕнд кодта цӕуын сӕхимӕ. Гумаг лӕг ын балӕвар кодта йӕ сагъадахъ, ноджы йын балӕвар кодта саджы царм. Уыцы царм та ахӕм уыди, ӕмӕ хъисӕн, хъуытаз ӕмӕ ӕрдуйӕн мырмырӕг, ӕмӕ-иу ӕй куы фезмӕлын кодтаис, уӕд-иу алы взагӕй суасыди. Сослан дӕр йемӕ рахуыдта гумаг лӕджы. Ӕрцыдысты Нарты бӕстӕм ӕмӕ йӕ тынг хорз суазӕг кодта Сослан дӕр. Иннӕ бонӕй иннӕ бонмӕ йӕ уый дӕр фӕхыгъта. Иннӕ бон куы рцыди, уӕд гумаг лӕг дӕр цӕуынвӕнд скодта сӕхимӕ. Сослан дӕр ын лӕвӕрттӕ куыннӕ ракодтаид, балӕвар ын кодта йӕ бӕх дӕр. Уыцы бонӕй фӕстӕмӕ ӕрдхорды фсымӕртӕй баззадысты Сослан ӕмӕ Гуымаг лӕг.